Iray vola ny teny malagasy. Fiarovana sy fanandratana ny tenin-dreny. Madagasikara dia anisan'ireo firenena vitsy an'isa manokana volana iray manontolo entina ankalazany ny tenin-reniny. Ka ankoatra ny maha iray volan'ny ankizy ny volana jona dia volan'ny teny malagasy ihany koa izy. Fotoana manokana io volana io hanamafisana indray ny lanjan'ny teny malagasy izay tsy fiteny fotsiny fa fototra iray ijoroan'ny ny maha izy azy ho antsika malagasy. Amin'izao vanim-potoana izao izay ahitana ny fivoaran'ny haingana ara-teknolojia sy ny fidiran'ny teny vahiny. Amin'ny fiainana andavanandro dia lasa zava-dehibe kokoa ny mampatsiahy fa ny teny malagasy no teny reny sy fototra iorenan'ny kolontsaina, ny fisainana ary ny firaisankina ao amin'ny firenena. Milaza ny teny malagasy amin'ny maha izy antsika. Ny teny malagasy dia tsy fitaovam-pifandraisana fotsiny fa mitahiry ny tantaran'ny sy lova navelan'ny razana, mampita ny fomba fisainana sy ny kolontsaina ary mampiray ny Malagasy rehetra na inona na inona faritra niaviany. Rehefa very na tsy ampiasaina ny teny ireny dia mety hihena koa ny fifandraisana amin'ny faka sy ny maha-izy ny olona iray. Izany no mahatonga ny fiarovana sy ny fampiasana azy ho zava-dehibe. Satria ny teny ireny no mampifandray ny olona amin'ny tantarany, ny kolontsainy ary ny soatoavina nentim-paharazana. Tenireny sy fanabeazana. Zava-dehibe ny fampiasana ny teny malagasy eo amin'ny fanabeazana, indrindra amin'ny dingana voalohany amin'ny fianarana. Ny zaza mianatra amin'ny tenireniny dia mahazo haingana kokoa ny hevitra, mahay maneho hevitra tsy misy sakana ary mahazo fatokisan-tena amin'ny fianarana. Noho izany, ny fanajana ny teny malagasy dia tsy manakana ny fianarana ny teny vahiny fa manamafy kosa ny fototra iorenan'ny fahalalana rehetra. Ny fanamby amin'izao fotoana, na dia manan-danja aza ny teny malagasy dia misy fanamby mbola atrehana. Ny fihenan'ny fampiasana azy amin'ny tanàna sasany. Ny fandraisana ny teny vahiny ho ambony kokoa amin'ny sehatra sasany ary ny tsy fampian'ny fitaovana sy boky amin'ny teny malagasy amin'ny sehatra siantifika sy teknika. Ireo fanamby ireo dia mitaky fanentanana sy fanapahan-kevitra iombonana mba tsy hahavery ny harena ara-piteny, fihavanana sy teny. Ny teny malagasy dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fihavanana. Fihavanana izay tsy voadikan'ny teny vahiny rahateo fa amin'ny alalan'ny teny no anehoana azy ny fanajana, fifankatiavana, ny fampitsinjovana eo amin'ny fiarahamonina. Ny teny no mampiray ny fo sy ny saina, ka mahatonga ny Malagasy ho iray ihany na dia samy manana ny maha-izy azy aza. Ny fiarovana sy fanandratana ny teny malagasy dia andraikitry ny rehetra, ny ray aman-dreny amin'ny fampiasana azy ao an-tokantrano, ny mpampianatra amin'ny fanabeazana, ny tanora hampiroboroboana azy amin'ny sehatra nomerika ary ny fanjakana eo amin'ny ara-politika sy ara-pampianarana. Ety am-pamaranana, ny iray volan'ny teny malagasy dia tsy fankalazana fotsiny fa antso ho an'ny fahatsiarovan-tena. Raha manaja sy mampiasa ny teny malagasy isika. dia manaja ny maha-izy-antsika, ny tantarantsika ary ny hoavin'ny taranaka. Ny teny malagasy no fototra iorenan'ny firenena iray matanjaka, mirindra ary manana ny maha-izy azy manokana.